Bi siz şähere çykaňzokmy? Bir şähere çykyp palow, somsa, çübürek sübürek iýmeýäsmi? Waý, ikimizmi? Ya goý kiçigimi. Iý menä utanýanym.
Neme? Neme? Biram bir linkden suratyňy doklap goýberäýiň maňa. Men sizi bir göreýin. Awwa!
Bolýa. Ýöne wara sizem maňa öz suratyňyzy oklaýyň-da. Bolly bolly oklaýan häzir oklaýan. Ýöne wara şähere haçan gideris? Özüm jaň ederin boşap. Men biznesmen oglan işlerim bar bilýäňä. Iý hä bolýa bolýa size päsgel bermäýin. Bolýa sag boluň.
Aha. Aa, ana geldi. Ee, gowja gyz ekene. Berdi brat, gelämi, içirän ölli bar, suwsuz, gowradyk getir suwy, ýer çekmeden ýer çekilene. Bola.
Barýana, berýana, iki partyk pagta. Gerçek suw göwnüň gatandyr besele çözüp otyrsa. Jogap berme çalt gel meýdi çüýrän aňsatly pagta ýygmak bol çalt.
Öýlenýän-ä öýlenýän sallahlykdan saýlanýan eje gül golda gyzylymy gymmat baha satdym galyň problema däl Ittiş ittiş ittiş. Gelenokmy karaý? Salam dogan gowmy ýagdaýlaňyz? Salam.
Dogan şu taýda bir owadanja togsan altmyş togsan gyza gören dälsiňiz a? Waý ýok men hemen şu taýda ýigrimi minutdan bäri durun ýöne özümden başga owadanja gyz görmedim. Wiý ýöne sen ýaňy aňyrdan ýöräp gelýärdiň ol öňden uzyn boýly owadanja oglan çykmadymy? Ýo menden başgada dog owadan oglan a ýok gun. Siziň adyňyz näme? Meň adymmy?
Waý serenaý sarkaýa. Eý, Serenaý Sarkaýa sizmi? A seň Waý, adyň näme?
Allajanlarym, brak öşik, sen maňa başga surat ugratdyň-a. Aý, senem maňa başga surat ugratdyň-a. Seret maňa ugradan A suratyňa. senem seredende meň ugrady maňa ugradan suratyňa. Ine, sen maňa ugradan suratyňa. Bu däl.
Ine men.

Howa ýetenok saňa diýdi. Hümm, sen daşary çykmaly, köpräk aýlanmaly gijelerine diýdi. Ýoldaşyň bilen diýdi. Soňam Awaza gidiň diýdi. Awaza gidip dynç alşa gidiň. Awazada bir azajyk on gün zat dynç alyň diýdi. Arçmana gidiň diýdi. Arçman şypahanasyna gidiň. Dynç alyň ýoldaşyňyz bilen diýdi. Guwanarsyňyz onnoň diýdi. Hä, o dogtor saňa wagtynda ýoldaşyň eşiklerini ýuw diýmedimi? Wagtynda naharlaryny bişir diýmedimi? Wagtynda öýler pylsy ostda ubok et diýmedimi? Dogtar aýtdy, eger aýalyňyz gerek bolsa. Gerek däl.
Gerek gämi? Atrak gitme etjek. Onda aýalyňyz gerek bolsa, meni Dubaýa kitmeli, Antalýa kitmeli, garaz bara şu daşary ýurtlara aýlanmaly, ikijigimiz bileje gitmeli. Nätdiňä?
Menä bir ýyllap işlemeli, senem Antalýa kitmelimi? Düýşünde görersiň. Öh! Maňa seret hany? Wapşede şo giden doktoryň aýalymy öz? Howa aýal kişi.
Başga doktor öýde.
Kakasy.
Ha, geldiňmi? Men doktora gidip gaýtdym. Maňa doktoryň mit ýok diýdi.

Başga bahana tapmadyň pul soramana. Gün sorasaň berjega. Ay näme deyin çeýtmeden bolmasa pul beren oňa sen maňa. Şaker lan lan ol karapka. Şu pulunu bermedi. Beren vakitten özün. Mahmut, Mahmut, Mahmut. Tur. Seret eje baýgepçiň ärine. Ýene-de aýalyna surpriz edipdir. Sen-ä men alanyň bäri öýe bir ştuk spiçka getireňog-a. Eje baýgepçiň äri ýalak boljak bolsaň aýalyňy diňlemeli. Men seni diňlesem az ölerin-ä, sagam-a zordan gelip duramok. Ä? Senem birje gezek aýalyňy diňleseň näme bolýamyşyn? Seret keýwany. X-Pro bar-a. Hawa.
Otuş goýup dur, maşyn olam. Ondan hem men maşyn ütýän. Onuň işini hem alyp satýan. Ondan gel içip ýene maşyn ütýän. Ondan satýan. Ondan men baýýan, jaý alýan. Gyýw, gyýw, gyýw. Goýawur, goý.
Näme?
Saňa galsa atam pahyrdan galan eşegem ä sesi çykanok diýip satyp goýberdim. Integem men sesim çykýa. Bolmasa sen menem satardym. Ses wa men diýip duran zatda mundanam ok gerek? Ýok. Ýör men saňa name berýän.
Gel. Seret gel şulara ene. Görýäňmi şunça suwy? Ene. Gyz, Şu gyz. Bunça suw başyňa ýakjakmy? şu suwda utuş bar diýen. Biziň nesibet maňlaýymyz çuw ýere maşyn uçsak biz baý bolýas. Goýsana.
Seň maňlaýyň diňe men alaňda çuwdy. Başga wagt salýondy. Indem takalokamagyňy goý-da, alan suwlaňy äkit-de sat. Öýe spiçka uralaly.
Gitjek bassyk meni saklamaň. Gitjek. Dur dur dur dur. dur. Gitme. Gitmesene. Haýyş senden gitme. Ýalbarýan. Dogrymy aýdan. Öz oglum ýaly görýän. Gitmesene. Bas. Gitme. Saklamaň meni. Men gitjek. Dur dur dursana. Dur dur dur agyryn. Dur bagtyýar gitme. Haýyş senden. Haýyş senden. Ey men mara sana şeýle bir ynanýan. Ynanýan hemme zadymy sana tabşyrdym agyryn.

Ha. Laçyn gyzylçylar däl kany. Gyzyl satjak bolýaň menim. Hawa bir köneje iki sany gyzylym bar la.
Alýas alýas laçyn öýde dur. Laçyn! Aý laçyn! Laçyn diýip aldyň laý näme boldugy? Gülgim gyzyl satmana gelipdir-dä. Laçyn jan. Laçynym.

Gündüz gyzyl alyp gyzyl satylýandyr he, konkurentdir. Alýansyň he gyzyl. Hawa. Ha, şuny göräni.
Hany. 70 den alýas.
Seýsenelim sana satýas.
Ýeri gyrkyrardan ondan biziňki. Bilemeyäs.

Sen ýaňy maňa laçynym diýdiňmi? Indi dokuzdan aşak laçyn bolup uçmana ýöre!
Meň adym Ulan gyzyl alyberin boljagyň şudur.